good morning njorua itå ya kothi Good morning. å må thä wä mwena å cio Nĩ na ũhoro ũcio nĩ wa makia. Eh, Eh, kaĩ koguo ageni maigua butterfly ũguo? ageni maiguaga maä å guo Eh. na microphone ĩyo ya må geni å menye no yo ä rehagwo ma cs Yes. minister Na governor. rĩrĩa kũroka ngova na maikaraga mwena ũcio makĩrehwo Ĩĩ. nĩ nĩ mũndũ gwĩtwo gatonye wa mbũgua yes yes rĩu wĩ muona very special nĩkĩo ũraigua tũgĩgwĩta njorua ya kothi Ĩĩ. rĩrĩa waigua former prime minister e gũkũ Ĩĩ. akoragwo e microphone ĩyo yes ona rĩrĩa waigua deputy president ahũthagĩra microphone O ĩyo. ĩyo Ĩĩ. ona ya mũtongoria wa bũrũri ĩno nĩyo tũrũkagia tũgathiĩ nayo kũrĩa koguo rĩu wĩ mwena ũcio nĩ ũgĩkinyĩte mwena mwega yes rĩrĩa waigua twarehe njorua ta the late eh, chris roby Mhm. no hau possession actually nĩyo na ngaririkana ngĩmũthikĩrĩria aikairio haha oikairio hau Mwena ũyũ. kona ĩyo Ĩĩ. no rĩu rĩu maũndũ magagĩkorwo mahiana ũguo koguo we wĩ mwena wa njorua menyerete rĩrĩa itarĩ mũgeni gũikara ha harĩa Ĩĩ. ũkĩhiũhagĩrwo nĩ macini ici cia rungu rwa metha Ĩĩ. good morning ndĩrenda ũgeithanie yes eh, na wageithanie rĩu tũgũthiĩ na mbere na gũthiĩ wega Ĩĩ. na nĩ tũgũthiĩ tũthiĩte wega na nĩ njũĩ no tũgũthoma Ĩĩ, nga- ngeithie mũthikĩrĩria wa kameme kau ka mũingĩ na mũno nyambĩrĩre inyuĩ enyewe Yes. Eh, mũkorwo mũhana ũguo korwo tũhiana Ah, ĩĩ. wacoka nĩ ithuĩ twĩ wĩra Nĩtwageithĩka. mũcangararĩte ũguo tũcangararĩte na ngagĩkena nawe tuona nĩwe nĩ ũkũmenya wĩ njorua nĩ woka wega nĩ ũndũ wa kamera ĩrĩa ĩrakuoya mwena ũrĩa Ĩĩ, na mbica iria ciĩ kũrĩa mwena wa kameme fm official fan page Yes. hau comment ciaku nĩ tũkũ drop nĩgetha tũcithome ĩĩ, hau nĩho maũndũ magĩkorwo mahiana wega Yes. na atĩ gwĩkũnyite ũgeni Asante. mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ etagwo njogu wa wacira arĩ haha we ũmũiguaga agĩgũthomera mohoro ukarigwo riu mwanake ucio athomire agikinya ati agituika ni arathoma mohoro marathikiririo ni thi ngima njogu ya wacira yes macio nimo maritwa maku eh, t- eh, nĩ inyuĩ mwa- mwanyongereire ya ya nĩ wacira wa yes. njogu wa wacira Ĩĩ. no maritwa maku hasa ni mariku maiko njogu Mhm, wa wacira mhm, gũciarĩrwo kũrĩa kagoci mhm, mathĩra mhm. kaunti-inĩ ya nyĩrĩ o uciarirwo mazira Eh, macira ma ma gĩco- macomo ma gĩcomo ma gĩcomo Ĩĩ. na rĩu ũciarirwo kũndũ gwĩtagwo kagoci kagoci ti kĩgoci nĩ kagoci kagoci Nĩ Kagoci. na kagoci ĩrĩa kwĩ na ragatiti factory o kũrĩa ragati Ĩĩ. Ĩhĩ. na rĩu waciarwo kũrĩa nĩ mũthuri ũgwĩtwo mũthuri ũgwĩtwo wa cira Ĩhĩ. eh, na kũu mũno oĩkaine john wa ndegwa john wa ndegwa Ĩĩ. kũu kĩ- Kago- kagoci na nĩ bundi njorua Aha. Yes. ah very good oĩkaine john wa ndegwa na maitũ witũ agwĩtwo atia eh, kuu makĩmũĩ mũno nyina wa njogu Mhm. no agĩtagwo pauline wa njirũ Mhm. yes na rĩu ũgũciarĩrwo kũrĩa kagoci kũu Ĩni. nĩkuo ũgũthomera o hau kagoci rĩ nĩ harĩ thukuru wa primary wĩtagwo gathirathirũ primary tanathi primary hena kanatharĩ hau ĩ o hau- karĩ o hau Ehe. karĩ o hau thukuru-inĩ hau o kũu kũrĩ primary ya gathirathirũ Mhm. nĩkuo ndambire ngĩgĩthomera natharĩ Mhm. ĩrĩa twaumagĩra thaa thita na nuthu Ĩĩ. na kabuku kenyu Ĩĩ, Yes. ĩĩ, kanuthu karĩa ka ka thibitarĩ Ĩĩ. Ehe. eh, ngĩkĩingĩra primary hau gathirathirwo primary Mhm. Ndĩ- ndĩ- ndathomeire hau nginya kũrĩkia kĩrathi gĩa kanana na ndakĩigua baba wanyu akĩrĩ bundi koguo nyuma thĩna ma bithi mũtimaiguĩte Eh, hĩndĩ ya ngandũ matiakaga mũno Mhm. naikaraga mũno ngĩkaigua wĩra handũ Ehe. Ĩĩ, koguo hau hakuga mathĩna wa bithi rĩ Mhm. kũingatĩrwo tũbĩbute twa Osimani rĩ nĩ ndĩrona ona ndingĩtara nĩ maita maigana nĩ maingĩ mũno Ehe. we ma- hĩndĩ ĩyo andũ anga matiakaga mũno Eh. koguo ti maingĩ ndaiguaga e wĩra Eh. maingĩ twagĩkoragwo kũrĩma agĩkorwo akĩrĩma Mm. naguo ũrĩmi na kũu kaingĩ rĩmwe ũgakĩhinyĩrĩrĩka ũgakĩigua Mm. mboga thutha wa kũmĩtumberia mĩeri ĩtatũ Mm. yacoka ĩrĩa ndungu Mm. yatemwo na rũbia rũbia koguo wathoma ona mathĩna Yes, yes, ma yes. kũingatwo cukuru Ii. na maũndũ matiganĩte Ii. rĩu agĩthomera kũrĩa gũgwĩtwo gũgwĩtwo gathirathiro primary school gathirathirũ gathirathiro primary school Yes. nginya class 8 Ii. class 8 nĩ ũkũhetũka class 8 eh, ndiagĩkire ũru Mhm. na ndiagĩtongoretie Mhm. ndarĩ slightly above average oh, nice yes Ehe. ii na kukirikia ii Mhm. na ngĩkĩrĩkio wega Mhm. rĩu ũndũ ũrĩa wakĩrĩ ho nĩ atĩ ndiarĩ thiĩ ũndũ ũngĩ njĩke ũndũ ũngĩ after that Ehe. rĩu nĩ gũkĩamba nĩ kũmenya ũrĩa mũtũrĩre ũgũikara Hai. nĩ ũndũ wa kumana na kũhinyĩrĩrĩka hĩndĩ ĩyo Eh. kwa aciari rĩ Yes. na nĩ ndĩgĩkenagĩra ngai nĩ agĩtũrutire riri-inĩ ũcio rĩ Mm. eh, ndarĩ thiĩ eh, aciari nĩ macoraga ũrĩa ingĩaya gũtwarwo handũ thome ndĩrute tigana na ũhoro wa kĩrĩa wagĩire kana kĩ Mm. tondũ gũtirĩ na ũhoro wa kana gũthiĩ nĩ secondary. average kana nĩ igũrũ we nĩ haku Eh, ii, Mhm. ona- na ndakĩhĩtũkĩtie nuthu na Eh, hanene eh. Ii, ona igua ngiuga ũguo Mhm. Eh, ndwarwo kothi ya gũtuma nguo na nĩ njega nĩ njega Ehe. na mũthea wakwa arĩ na kĩoneki kĩega mũno harĩ niĩ onaga ũrĩa ingĩambĩrĩria gwĩthũkũmĩra narua yes tondũ nĩ wa kuga ũngĩthiĩ tũcoke tũhote gũkũgũrĩra macini na ngora eh, nĩ gũkorwo wĩ mwega mũno rĩu tũngĩhota gũkũgũrĩra macini nĩkĩ kĩenyo carahani Ĩĩ. na ngora tũngĩhota gũkũgũrĩra macini na ngora yes ũcoke wathi wĩrute wega Ĩĩ. nĩugĩte nĩ ekũgeria tigĩre ndagĩa na kothi Ehe. wĩrute wega Eh. eh, ndithemba ĩrĩ ĩngĩ Mm. nĩ ũgakorwo ũkĩheo contract cia mohiki Yes. gũtũmĩra mohiki mathu- andũ maya na magĩka Kũmathĩra. mohiki ĩ, ma- Eh. thuti Eh. ĩ mohiki Wow. Ĩ, kĩu nĩ kĩarĩ kĩoneki na rä u Kĩa wekire mũthee. atä a nä watwarirwo To- no hä ndä ä ratwarwo o kå gu mabundi-inä tondå maguo nĩgereirwo handå na hau gä a kaibä he må ndå watumaga ndä rarikana rä two rä ake Mm.

eh, mbeca cia gũthogothania ga- ga- kiubu- gathingira kiubu. kiubu kabano Hĩ, hĩ, hĩ. koguo nĩ andũ tuonaga koguo nĩ wacereirwo na mwaka mũgima ndacerithĩirio na mwaka mũgima Ehe. ngĩgĩcokera ngĩamba ngĩcokera primary Class Ĩ- eight. ĩ, nĩgetha ĩ, Oh, gũkĩba nĩguo kwĩbanga werũ ĩĩ eh, to recharge a recharge oh my Eh, koguo ki- wambire wa- warĩkia 80 andå arä a twathomaa nao magäthiä Form one. kå nyua rwenji niä nä gweterera ndagetereire wa ngĩamba ũgĩcoka gũcoka. class 8 Ĩĩ, na rĩu warĩkia ũ- nĩ wagĩthire rĩu ũkĩkĩgimagara ndagĩrĩkia rĩ actually ona ndarĩkia mwaka ũcio rĩ Mm. eh, niĩ ndiagimarire ndithemba ta andå arĩa angĩ Mm. Eh, gũkĩruo ndithemba niĩ ndaruire njanuarĩ riũa rĩakanĩte ka

Gara- gacereirwo na mwaka ũmwe na mĩeri Oh igana my na mweri ũmwe goodness, Ehe. poor boy. Eh. rĩu nĩ wagĩthire ũke kĩgimara koguo ambe ũmenye mũndũ ũcio acokeri agĩcokera Mm. harĩ na gastigima gakuonanagĩrĩrio nĩ imũndũ iria ingĩ kwĩragwo na mũciĩ ũcio kĩrĩa gĩacokerire kĩrĩ ũguo Eh, Ĩĩ. no kĩhĩ Ĩĩ, no Oh kĩo God, no kĩo, no, no kĩhĩ. Ĩĩ, na gĩakĩrĩ o kĩo oh my Ĩĩ. no rĩu no agĩcokire ũkĩrĩkia Ĩĩ, na- na na hĩndĩ ĩyo kũrĩa- ũgĩkĩgimara yes na ngĩkĩgimara hĩndĩ no ĩyo no arĩkia ndagimara-rĩ, KCPE rĩa kerĩ ĩĩ, Mm. hĩndĩ ĩyo ndĩrahonia ndĩrahonia nguraro rĩ Mm. ĩĩ, thutha wa gũkĩnyuĩrwo enji Mm. nĩrĩo hagĩire kamweneni Mhm. hakĩgĩa kamweneni hakĩgĩa tatombo wacerete Mm. agĩkĩigua mu- mũcoro ũrĩa ũracorwo wĩgiĩ kĩrĩa ngũtwarwo Eh, gũtuma Ĩĩ, Mm. akiuga atĩrĩ Mm. na hihi okorwo kũrũndũ tũngĩnyitanĩra rĩ Mm. no tũteithanĩrĩrie Mm. akaira athiĩte kũmombaraica atata angĩ na mama angĩ rĩ Mm. ngũcio ngai woka Mm. thukuru wĩtagwo karatina university Mm. ũgĩtuĩka nĩ ũgwakwo Mhm. watuĩka nĩ ũgwakwo mũthee akĩona wĩra kũu Mhm. mũthee akĩmera wa gwaka Ĩĩ. Ĩĩ. Akĩ- nĩ bundi wa mbaũ kana nĩ wa mahiga Wa mahiga. oh, very good mũthee wakwa john wa ndego akĩmera atĩrĩrĩ Mm. mwandeithia kũingĩria mũndũ ũyũ Mm. thekondarĩ rĩ Mm. mwandeithia kũingĩria mũndũ ũyũ rĩ Mm. kuma Samuel ĩngĩ Mm. mũrigo ũcio nĩ ndĩroya tondũ nĩ ndĩreteirwo wĩra Mm. na nĩ ndĩronirio nginya drawing ciothe kũrĩa Mm. wĩra ũkambia rĩna Mm. no rĩu thaa ici akĩingĩra ndirĩ ndirahota kũremwo Na. magĩkĩigua magĩkĩ- magĩkĩigua hau ona nĩ hoka wega Mhm. gũkĩra harĩa mangĩ- mangĩakĩigĩrĩra eh, mũrigo matoĩ kana he andũ magateithio nĩ mũciari Mhm. eh, atata acio matongoretio nĩ tata wĩho wĩtagwo wa mũcũngia Mm. wa hare kĩa ngai kĩaragana Mhm. na ac- angĩ maciaranĩirwo na mami Eh, Ĩ, ũcio actually nĩ- nĩ nĩ first cousin Yeah. ya, ya my mom yeah. eh, na from second term Mm. kana ngũcokia haha kũingĩra Haha ndaingĩrire ndĩ kũingĩra. wa mũico aha ndaingĩrire ndĩ wa mũico ĩndĩ ũraingĩra high school ĩĩ Mm. tondũ ndaingĩrire february ĩgĩthira na andũ maingĩrĩte anga mweri ithatũ Ĩkĩanjĩrĩria, ĩĩ. Ĩĩ. Mhm. ndaingĩrire either 22nd or 23rd Mhm. kũingĩra secondary school ĩrĩkũ kĩa ngai secondary Mhm. ĩrĩ ndia Mhm. Eh, O Ndia kũrĩa Ndia Kĩrĩnyaga. Kĩrĩnyaga. Ĩĩ. Mhm. eh, hau kĩangai hakuhanĩrĩirie na mũhaka wa, wa ndia na mathĩra Mhm. koguo na andũ aingĩ a, a kĩangai Mm. mathiaga mũno taũni ya karatina onokorwo ka- taũni ya karatina ĩrĩ mathĩra Mm. nyeri kaunti Mhm. Eh, kaĩ ngĩkĩingĩra no no igua ndaingĩra ndĩ wa mũthia ndaingirwo harĩa mbere na wĩ boarding eh ti boda Mm.

etagwo etagwo kamau wa gĩtaũ Kamau- Reverend. kamau wa gĩtaũ reverend we nĩ watũhũrire mwana ũyũ witũ tiwe tiwe watũhũrĩire ndauga atĩrĩrĩ nĩ ndĩra reverend atĩrĩ na mũthuri ũmwe haha re- we- wĩtagwo we- wĩt- o nĩ ngũmũgweta Etagwo Ĩĩ, Kũi- nĩ agwetwo. etagwo- etagwo kũiyaki Kũi- kũiyaki Ĩĩ. kũiyaki we nĩ tũgoka gũthoma kwanyu na nĩ tũgagũtandĩka mũno nĩ gũtũtandĩkĩra mwanake ndakwĩra manyanũrire Hi, ndaririkana ũguo ndethiribuku Rĩu nĩ- na hĩndĩ ĩyo nĩ day school ĩ nyina nĩ thikũ yakwa ya ikũmi secondary ĩ no rĩu kũiyeki nĩ mũrata wakwa Na nĩ waingĩra mũthuri wa kũrĩa na- PCMF na waingĩra na thirĩ ĩ kũrĩa gũtirĩ kĩndũ kĩarĩho ĩhĩ nĩ kwarĩhio aya mamombera ica na tata rĩ o wacangĩrwo Ĩĩ. kaharambĩ ka mũthemba ngai ĩ Oh God. ĩ Uh-huh. no ngai nĩ mwega mũthee mũthee mũthee nake nĩ nĩ njorua na wĩra wake Uh-huh. ambia wĩra rĩ Uh-huh.

gũthiĩ kĩa ngai nĩ kĩndũ kilomita ikũmi na inyanya icio nĩcio wathiaga everyday ĩ hĩti icio ndathiaga Okay. tondũ nona rĩu twauma Wathire kwa- twauma gwitũ Mm. no hĩndĩ ĩyo ndagĩthiaga ngiuma gũkũ gwa tata Ya, ya, ya. na ngĩcoka ngĩthiĩ ngĩkorwo ngiuma gwa cũcũ mwena ũcio wa mũgĩthiĩ Kenya. na maithikiri mũkĩgĩra resort ĩĩ tũgĩthiĩ tũkĩgĩra resort

eh? Mhm. to nginya wa ũgĩtungumania hana harĩa Ĩĩ. na maũndũ mangĩ Aha. no rĩu twakĩrĩkia hau rĩ Mhm. eh, No wacoka kwanyu kagoci. twacoka kagoci Ehe. na ndatuĩka mũndũ wa moko wa mũthee Aha. no no igua mawĩra rĩmwe nĩ magaga nĩ agaga mawĩra rĩmwe Mm. Ii, Rĩu we nĩwe ũrathiĩ kũmũnengereria mahiga. ii, no mbere ya wĩra mbĩte kuona rĩ Mm.

oh god Ĩĩ. Ehe. Eh, rĩu nĩ ndaikarire ndĩo mũndũ wa moko nĩ nda- mo- ndeyona wĩra gakĩnjĩta ndĩ mũndũ wake wa moko Mhm. na nĩ ambire gũkiuga harĩa ngũhota gwĩcokanĩrĩria nĩ ngũthiĩ gũtwarwo ko- eh, nĩ ngũtwarwo college Mm. thiĩ thomere gũtuĩka rĩgĩtarĩ wa mahiũ Mhm. na akĩrĩ na kĩoneki tondũ nĩ akiugaga mahiũ nĩ maingĩ mũno mwena ũcio koguo ũngĩkĩrutia mũrĩmo ũrĩa nginya mũrĩmo ũrĩa rĩngĩ kũngĩkorwo rĩmwe na ta rĩrĩa wakĩrĩa mũnyaka igakorwo hena nyingĩ iria nda irabatara AI. AI Eh. nĩ ũkũraria mbia ciaku True. na ũngĩrora mũciari akoraga handũ ũkuona king'otore ĩmwe kwa ĩmwe Eh. ĩmwe kwa ĩmwe Ĩĩ. nĩ wakĩigua nĩguo na rĩu nĩrĩo ndakĩrire mũthee kĩoneki gĩakwa gĩkorwo gĩkenda gũtuĩka mũmemerekia ũndũ ũrĩa wambire na nĩ kũnyita- wamba warũga harĩa rĩrĩ carahani kĩoneki kĩa mũthee warĩikia iti wacokera ndarĩkia secondary nĩ ambire gũtigana na kĩu Ehe. rĩu nĩrĩokire rĩgĩtarĩ wa mahiũ Ĩĩ. Ĩĩ. Ehe. Eh, no rĩu oho agĩkĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũkĩnjũria we wendaga ate na ndagĩtarĩria ũrĩa ndĩriragĩria gũtuĩka mũmemerekia rĩ Ehe. ũhoro ũcio nĩ wamanyitire na kĩmako Mm. e, magĩkiuga makĩamba gũkĩnjĩra mena mũkũrũ Mm. makĩnjĩra icio nĩ kothi cia itonga Oh God. nĩ kothi irĩ goro mũno Mm. nĩ kothi cia itonga Mm. na rĩu we nĩ ũkĩũĩ ka hinya gaitũ twaiya kũremwo Yes. na wathikĩrĩria argument tondũ mũthee nĩ ekaga mathabu Hena akanjĩra point. tũngĩhota gũkũingĩria

na niho riu ndakĩiguire ndĩna tathi rĩtana nä kå rä ta ta- tathi nä gwä tagwo Marĩ- marĩtwa mamwe marĩa wagweta nĩ ma within teto na nona rĩu kũrĩa nĩ mathera Ii, eh, rĩu ĩ å kä rwo kothi nä ya itonga ä no ini ii, na ngagĩkĩonenithia ũhoro wa tweka comparison na ima- na maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ Mm. ĩkorwo nĩ kona nĩyo ĩna goro Mm, nĩ ma nĩyo ĩna goro mm, ona rĩmwe ngĩkĩũrio atĩrĩrĩ mm, itũra rĩ eh, location ĩno yothe Mm. anga sub location rĩ Mm. nĩ kũra ũrĩa waigua andũ mareka

Eh, kajiji mwaya ona wira ndagĩthi ndĩ mũndũ wake wa moko rĩ Mhm. ngĩigua kwanĩrĩrwo kameme-inĩ kayũ ka mũingĩ Mhm. atĩ nĩ maretha andũ mena talent Mhm. eh, marehe cd Mhm. marehe cd ũrekondete ũrĩa ũngĩka Mhm. eh, nĩ ndageteire juma kũrĩhwo hĩndĩ ĩyo twarĩhagwo 150 koguo juma ndakĩrĩhirwo magana kenda nyitĩrĩra hau ha magana kenda Eh, a talent ya

na ithuĩ rĩu tũramahihinya thĩ ng'ima Ĩĩ. nginya ciao cia- ciana ciao nĩ iramenya ũrĩa manũraga anake kũrĩa kũrĩa mwena wa ndia kũrĩa kĩa ngai secondary rĩu nĩ wona ciringi magana kenda tondũ nĩ warĩhwo na nĩ Ĩĩ, waigua gũkũ no- nĩ gwatangathwo na nĩ irutagwo cia irio koguo igũka magana mũgwanja Mhm. Ngĩ- ngĩgeria gwĩciria ndĩ ndĩ kũrĩa kajiji nĩ kũingĩthiĩ kũrekondera Mhm. ngĩoha rũ- ngĩoha rũgendo nginya karatina Mhm. ndathire kĩmbĩmbĩ ngĩingĩra ngari-inĩ nĩ ũcio Mhm. ndathiĩ karatina nĩkuo ndarekondeire Mhm. no ndia- ndiaithĩranirie gũtigĩrĩra nyamũ ĩyo nĩ yekĩrwo CD-inĩ Mhm. yekĩrirwo kaseti Mhm. yekĩrwo Ehe. yekĩrwo kaseti rĩ Ehe. ngĩgĩthoma mohoro rĩ Ĩĩ. eh, ngĩkĩbanga mũthenya ũngĩ ngĩnũganũga Mm. ngĩũka Mhm. ndaugire nyumĩre harĩa makini Yes. haha ngara Ah, makini Ĩĩ, nĩ- gũkũ harĩa ha prezo Ĩĩ, harĩa tondũ- ngara victory Ĩĩ, nĩ hau ndamenyaga nĩ ngũmenya gũkuire he kameme Mm. tondũ ndaingĩra taũni nĩ ngũra Mhm. ndauma ngĩrũ- ngĩkĩra bara Mhm. ngĩikũrũka ũcuo nĩ niĩ ngirũmbu Mhm. ngĩkĩambata ngĩũka harĩa rongonoti ngĩtiga kĩ Kaseti. kaseti Mm. na ngĩcoka ngĩhuhagia tũmĩrũri tondũ nĩ ndona hena mwĩhoko wa gũgatuĩka kĩrĩa ndĩrirage Nĩ wĩriragĩria yes Mhm. ngĩgĩeterera Mm. njogu wa njoroge ndo- ndamũmbagia kũmũhingũrĩra tene piũ nĩgetha ndĩkĩigua kĩanĩrĩra maumĩrĩra Mm. ndeterera ĩ no no aigua ndacoka kũrĩa yes na hĩndĩ ĩyo kũrĩa kajinjirĩ Mm.

kaseti ona ndiuma ha gũthikĩrĩrio gwetĩtio cd Ĩĩ, gwetĩtio- rĩu okenyua maĩ niĩ ngĩkĩnyua maĩ ũguo Mm. na ngĩgĩthiĩ na mbere na gũkĩinsistĩra ciĩria kwa ndĩriragĩria gweka atĩa Mm. ndĩriragĩria gwagĩtuĩka mũmemerekia Mhm. eh, ũndũ ũrĩa nĩwarĩire ihinda inene Mm. ũgĩgatuĩka nĩwamba gwĩtĩkĩrĩka ngoro-inĩ ciao hĩndĩ ĩyo nĩ ta kahinda kaigana atĩa rĩu ũrĩ kũrĩa mũciĩ ũ- ũkĩ- wĩ mũndũ wa moko wa mũthee mĩaka ta ĩrĩ oh my Ĩĩ, mĩaka- mĩaka ta ĩrĩ Mhm. Mm. rĩu no mabuti ũratukũrana namo either rĩ- either ndĩ ndĩ mabuti-inĩ Mhm. nginya kũrĩmia mũtitũ Mhm.

ngĩciria ũrĩa tũngĩtungumania na njĩra ciothe na gũkĩgĩa gacĩra ga kũhota kũingĩra kwambia gũthomera Biblia Mhm. thutha wa wĩtungumania ũcio Mhm. na ngĩtiga ndakĩmonithia tondũ mũrugire mbia nĩ nyingĩ rĩ Mm. eh, nĩ ndatiga ndetha nĩ kwahotekire kũbanganio Mhm. na magĩteithania na mayanka ũmwe wĩho Mm. ngĩingĩra Mhm. no gũtiarĩ na cia gũthiĩ na mbere Mhm. eh, Yo wanko etagwa tene getha tukimu appreciate. etagwo kimondo wa njogu Eh. arĩ o kũrĩa kĩa ngai Mhm. arĩ kũrĩa kĩriko kĩa ngai Mm. kĩrĩnyaga kaunti Mhm. magĩteithania na aciari akwa matigĩrĩra nĩ ndakĩamba gũkĩingĩra ũguo wendaga ona gũtuĩka kwĩna goro mũno rĩ Mm. eh, gũtiakĩrĩ na cia gũthiĩ na mbere nĩ arenda merire niĩ ndaingĩra bambai mũreke nyingĩre Yes. we ũingĩrio kĩongo nyambe nyingĩrie kĩongo Mm. nĩ ndatigire ndathondeka harambĩ Mhm. o niĩ Mhm. ndatigire ndetha ageni Mm. a- a harambĩ wow nĩgetha gũgakorwo na harambĩ nĩgetha hote gũthiĩ na mbere ndĩrenda ũnyitĩrĩre hau haharambĩ